Hawaasa keenya Assalaamu Aleykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatu. Waa hunda dura Rabbi galanni haa ga'u. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa irraa ayyaana iidal adahaa dirree tanatti nagayaan akka salaannuuf akka waliin salaannuuf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala kana nuu mijjeeyse alhamdulillah obboleeyyan

A'zamu ayyaami duniyaa Guyyaa duniyaa tana keessa jirurraa guyyaa guddaa keessa jirra. Nabi alayhi salaatu wassalaam jamratul aqabaa bira dhaabbatanii haadhaa yoomul hajjil akbar jedhan. Guyyaa hajjirraa guyyaa guddaan har'a jedhan Nabi sallallahu alayhi wasallam. Guyyaa hujjaanyi Hujii hajjii irra guddaa siidhaa xumuruutu guyyaa har'aati. Kurna zulhijjaa jennee jalqaba irraa kaafnee kalee hamma ga'utti ka oofaa turre suni guyyaan kudhanii sun har'a jechuudha. Guyyaa kana har'a ayyaana iidatiin xumurra. Ayyaanni iidaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ummata hundaafuu ayyaana taasise. Ummata Islaamatiif ayyaana amataa ayyaana Iidal Fixrii fi Iidal Adhaa taasise. Torbaanitti guyyaa Jum'aa ayyaana nuu taasise. Ayyaanni keenya arkaana Islaamaa jajjabaa wajji wal qabata. Wayta Iida Arafaa salaannu, Hajjii wajji wal qabata. Iida soomanaa wayta salaannu soomana wajji wal qabata. Gammachuu ibaadaa uf keessaa qabdu. Bashannana ibaadaa makate. Heeraa fi seera mataa isaa eeggatee ibaadaa godhaa gammadaa takbiirtaas godhaa gammadaa wayta asirraa galees Naamusa isaa eegaa, waan guyyaa iidaa kana hin cabsine, waan bu'ura amantii hin cabsine eeggata, guyyaa keessatti gammadani. Nabi aleyhi salaatu wassalaam biyya Madiinaa gaafa galan, warri biyya Madiinaa guyyaa lama qaban, guyyaa ayyaanaa. Nabiin maal jaaniin sallallahu alayhi wa sallam Rabbi subhaanahu wa ta'aala guyyaa lamaan isin qabdan sanirraa guyyaa iidal adhaati fi guyyaa iidal fixrii bakka isinii buuse jaaniin guyyaan kuni gammachuus ni qaba gammachuu seera shari'aa eeggattee gammachuu san qaba guyyaa gaddaatiimi guyyaa gammachuuti kanaaf Kana eeggannee deemna baga rabbi guyyaa kanaan isin gahe. Guyyaan iidaa kun wayta nuu dhufu immoo hawaasa garii isaa rifaatuu qabu, isaa yaada qabu, ilmaan tokko ka abbaa dhabee yataamaa ta'e, jaartii takka ta jaarsa dhabdee harmallaa taate, jaarsa tokko ka jaartiin jalaa duute, oollaa tokko ka ilmoon jalaa duute, Rakkoo akkanaa odoo hawaasa kana keessa jiruu Iiddi nu dhufte. Gammachuu qofaan nuti gammannu qofaami. Nu keessa nama rakkoon isa yaachiftee jira. Nu keessa ilmoo abbaa dhabde. Ta bara dheengaddaa amata lama dura abbaan harka qabee magaalaa geessee uffata biteef har'a abbaa san uf biraa dhabde. Haadha manaa ta bara dheengaddaa baga rabbi nuun ga'e haa abbaa manaa wajjiin jette ta har'a abbaa manaa uf biraa dhabde. kanaatu nu keessa jira. Iida teenya bareechuudhaaf warra kana yaadatuu barbaachisa. Iida kabajaa jechuun, iida milkii jechuun, iida yataaman keessa yaadatamte. Iida milkii jechuun, iida ijoolleen abbaan qabne itti yaadatamte. Iida milkooyte jechuun, iida beelawaan itti nyaate. Iida milkooyte jechuun, namni daaree itti uffate. Iida milkooyte jechuun ka dhukkubsataa itti gaafan. Iida milkooyte jechuun iida warra xoorataa ta'e manguddoo yeroo sii gadaa sii dalaydee fixxe amma muudama jirtu itti ziyaarru iida milkooyte jechuun iida tana jechu. Ummanni Islaamaa guyyaa har'aa keessa udhiyyaa qabna alhamdulillah tokkoon hoggaa asirraa baane Tokko tokkoon udhiyyaa foon nuti qallu mana rakkataa kana hunda dhaqqabuu qabdi. Guyyaan kun guyyaa sadii waan ta'eef wal duukaa ollaa keenya bitaa fi mirga laallee rakkataa jiru humna teenyaan gammachiisuu qabna. Dargaggoonni raaree tana har'a jiru ijoolleen yataamaa ganda kana keessa har'a ta huccuu hin qabne uffata hin argatin eenyutu jira? Tokko tokko barbaannee gammachiisuun guyyaa iidaa bareechurraa tokko jechuudha. Matuma ufii qofaaf nam tokko qofti gammaduu hin danda'u. Gammachuun ummata wajjiin, milkiin ummata wajjiin, tolinni ummata wajjiin ta nama dhunfaatii miti. Kana qaceellotti beekuu nu barbaachisa. Obboleeyyan Islaamaa! Islaamummaan naamusa mataa ufii qabdi. Kabajaa mataa ufii qabdi. Dargaggeessi Islaamaa, shamarran Islaamaa, ummanni Muslimaa safuu fi kabajaa ummata Islaamaa eeguu qaba. Bakka jirru hundatti, dirree iidaa qofaami, jiruu jireenya keessa keessa, oollaa keessatti, hawaasummaa keessatti kabajaa Islaamaa eegaa deemuu nu barbaachisa. Tokkummaan ummata Islaamaa dirqama gaafii hin qabne. Tasgabbiin ummata Islaamaa tasgabbii biyyaati. Tasgabbiin amantiidhaa tasgabbii biyyaati. Tasgabbiin amantii tasgabbii misoomaati. Amantiin tasgabbiin jiraachuu qabdi. Namni qaawa amantii huurii uruudhaaf, gommaa hafuura irraa baasuuf karaa adda addaatiin sosso'u hundi isaa adaba godhu qaba. Amantiin gubbarraa ilaa jalatti akka godina keenyatti warra majliisa bu- dhimma islaamarraa kaasee ulamaa'ii fatwaa godhuun guutuun isaa ijaaramee lafa jira. Wanni akka allaattii raqa argattetti achii achiin bubbutan aduu har'aa boodan jiruu beeka. namni waan shari'aa barbaade warra fatwaatu jira namni waa qaraasisu qaraatii isaa qaraasisu namni waa gorsu waan gorsu gorsu waan fatwaa ummataa ta'e misaaliif guyyaa akka har'aa iidaa fi jum'aatu walirra jira har'a kana namni furmaata godhee hawaasaaf waa ibsu ulamaa'ii godina harargee dhihaati Sheekhni tokko an wayin beekaa jecha akkanuma bakka argetti waan takka darbee baddaa fi gammoojjiin akka gama gama hakaaftu kun gad deemu kun ol deemu kun gamana salaatu kun gamana salaatu godhuun barbaachisu. Tasgabbiin teenya tasgabbii ummataati. Tasgabbiin amantii teenyaa tasgabbii hawaasaati. Tasgabbii tana eeguu tokkummaa ummataa tiisuun dirqama ta'a. Dargaggoota Islaamaa Rabbiin biyya teeti irratti hujii sii haa kennu. Biyyarraa godaanuun baqatuun furmaata hiyyummaatii miti. Qajeeloo dhaggeeffadhu waan kana. Rakkoon har'a mana hunda nu seente. Taaziyaan mana hunda nu galte. Cinqiin mana hunda nu galte. Sababaa dargaggeessaa fi shamarran Hiyyummaa injifanna maqaa ji'uun biyyarraa godaane, garii taaziyaan nutti gale, gariin hidhamee booyinsi nu gale, garii tarreetti dhaabanii akka horii qalamutti du'a firdii itti godhanii tokko tokkoon gabbaasanii qalaa jiran arguuf teessan argaatuma jirtan isin hundinuu du. Tasgabbii barbaachisa dargaggeessi waan qabduun biyya qabdurratti hojjadhuu jiraadhu. Namni baqatee duroome takkaa taarika tokkotti hin dhageenye. Nama baqatee mataa ufii danda'e ni jira tokko tokko. Nama biyyarraa baqatee hore immoo takkaa hin dhageenye beek. Kasaaraa biyyarraa godaanuun nu muddee akka hawaasatti kasaaraan akkanaa duniyaa gubbaan jirtu. Namni ulamaa'ii ta'e, namni barsiisaa ta'e, namni waa qaraasisu, Hawaasa rakkoo wanni kun hawaasa mudde hawaasa barsiisee hawaasa dargaggeessaa fi shamarran akka biyyatti tasgabbaawan godhuu barbaachisa. Kuni dhaamsa kiyyatu warri ciroo eega magaalan cirootu ciroo taate aduun har'aa miti. Eega ciro taate aduun bulteen lakkaawwatte. Jiddutti maqallee jirjiirrattee deebitee cirotti nuu deebite. Ee miskiina wallah. Jiddutti maqallee dhabdee maqaa san deebitee amma ciro deebite. Eega ciro taate ciroo durii fi ciroo har'aa jidduu garaagarummaa fagoo jiratu. Gadaa dheeraa abboonni dabarse san haalli ibaadaa tokko osoo hin mijjaawin haalli ummataaf waa ashaaraa wayii hambisan odoo hin mijjaawin dhiiroo shahaadumaanuu baanaa odoo ja'an ciroon dursun dabarte tu tamaqaan jidduu jirjiirratte sunis akkasuma wajji dabarte ciroon har'aa ciroo durii miti beek Ciroon har'aa ciroo gadaa akaakotaa sanii mitii beek. Ciroon har'aa ciroo ashaaraa keenyee dabruu qabnu. Sangoota fi re'een ati dirree madrasaa dhaabde sun rabbi biraa miti nama biratti illee hin dagatamu beek. Sangoonni kee sun re'een sun Baasin tee ta dirree iidarra dhaabde sun Rabbii mitii nama birattillee seenaa galmooytee beek. Har'a yoo duutellee seenaa qabda. Dachii madrasaa guddoo san ilmaanii dhiifte. Ashaaraa ilmaanitti dabartu dhiifte. jaarree xumuruun itti gaafatama keenya. Wanni takkittiin duniyaa tanarraa qabnu namni magaalaa tana hedduun naggadee beeke nama hedduu jiraate mee ashaaran isaa yoo jedhan nama rakkisaa beeke Garii haalli hin mijjooyneef gariin inni nuun ittuu hin yaanne garii niyuu hin dhiyyanne beek. Oduma inni jidduu tana olii gad deemu kootan saa dhume tu. Firraa duniyarraa deeme. Mee ashaaran abaluu jennee yoo barbaanne arguu hin dandeenye. Har'a immoo akkasiimi. Guyyaa ashaaraa kaa'uu dandeenyu jirra. Gamoo islaamaa jaaraa jirra. Madrasaa fi Koollejjiin imaamame sun na qajeeloo na dhaggeeffadhu. Koollejjiin ummanni Islaamaa itti haajamu yeroo fuula duratti dachii teenya sanirra dhaabbatuu qabdi. Wanni nuti dalaynuuf nuti siidaan qabnu beek. Islaamni siidaa hin qabu. Siidaa eega duutee sii dhaaban hin qabu. Siidan kee hujii teeti. Siidaan ummata Islaamaa qalbii ummataa keessa dhaabbata. Hujii teettu siidaa keeti. Yaadannoon ati ittiin yaadatamtu yaadannoo ati ummataa goote malee waan guyyaa keessaa ol sii dhaabanii miti. Kana godhuuf yeroonis amma guyyaan siiti saarra haalli keessa jirru sin daangessin niyyaa bareedduu niyyadhutu. Waan bareedduu bu'ura goonee ashaaraa bareedduu ilmaanitti dabarsina. Guyyaa duute nagayaan qabrii ciifta amiin maal jeenaan jiitu. Irra kasaaran nama nama waan isarraa eegamuun godhin. Namni sheenaan isaa umriitti irraa hin baane nama waan isarraa eegamu odoo hin godhin dabre sheenaa zalaalam umrii jechuun sheenaa tana. Akkanuma taanii carraa faarsuun hiikaan qabu. Carraatti fayyadatan malee hin faarsan. Faarsuu qofti carraa akkana arganne akkana milkooyne laa maal hojjette ati? Maal hojjettee gaafatamta malee kanaami. Waan argattetti fayyadadhu, jiruu jiriif jireenya keetti sirreessi. Hojjennee biyya tanarra jiraachuu qabna. Aduu har'aa booda baaba godaansaa rabbi nurraa haa cufu. Ilmaan dhabne waan cinaa tokko waan barahaa Suudaan mudate, waan barahaa Yaman jiru, waan barahaa Liibiyaa jiru, waan garaa qurxummii jiru, waan bahar jiru rabbuma tokkichaatu beeka. ilmaan qabrii dhabnee lafee isaa dhabne rabboo tokkichaatu beeka faayidaa hawaasummaan jeeqamne waan qabnu dirqii manaa gurgurree ijoollee achii tumaa asii haadha boochisa waan qabnu wali qabnee erga ta manaatis dhabne ilmos dhabne ta ukaatis buutee ta lafaatis hafte aduu har'aa booda Hulaa tana rabbi nurraa haa cufu. Biyya firra dalaganii jiraatuu rabbi qalbii keessa nu haa kaa'u. Dhagaa fi biyyee dachii tanaa keessa rabbi barakaa nu haa kaa'u. Miimoorii godaananii horan jettu tana rabbi sammurraa nu haa baasu. Jiraannee dalaynee asirra jiraachuu tokkummaa ummataa nagaya rabbi nu haa qunnamu.